Bon siman y bon bini pa un y tur. Mi ta contento di mira bosan atrobe riba mi YouTube canal. Awe mi ta mustra bosan un video cu ta bay over di foundation. Mi ta mustra bosan un foundation rutina es cu mi ta usa casi tur dia. Anto plus mi sa usa e tambe ora mi bay

Si bo san ke sa kon mi a beat mi face ke foundation aki ke puedo ku ke kwashinan ku m'a usa, keda pendiente anto let's go! Promé lugá mane bosan ta mira ma si mi lipstick kaba anto ku mi a usa hare tur kos bahau for mi foundation pasobra e video ta bai awe over di mi foundation rutina dus ma si e otro kosnan kaba anto ya bosan tambe ta mira e verschil mane bosan ta mira mi kara aki awo ke no tin nada nada riba mi kara Anda mi ta mustra bosan kon a mi rutina ta, foundation rutina ta di twee duizend zeven. Si, nos ta kuminsá ku e shine killer, esaki ta un primer mi preferí, anto fara SBA mi ta usa e tambe. Shine killer aki mi gusta usa e tambe pa tur dia, ora mi pone mi foundation, pasobra esaki ta un ku. Ya, me fall in love with Bosombra, esaki ta pone mi makeup keda henter dia bon anto plus e shine killer e number mes ora mi cara no ta bira un tiki vettig ora e dia ta cabando of anochi of den merdia mi cara ta keda gewoon mat mane mi ke dus e no ta lombra hopi anto pesey mi stima e primer aki. Awoki mi ta bay hunta e primer riba mi cara. Mi no ta fregu'é, mi gusta dòk e primer anda mi ta sòru pa ter kamina den mi kara, ta sòru tambe pa mi keda dèpe riba mi kara. Ora mi kaba ku mi primer, mi ta gusta hunta mi skin trainer CC Blur di Kiko Milano, esaki mi ta hunt'é pasobra e gusta hasi mi kara un tiki suave. Anto e ta hasi mi por himnan, mi mes ta haña ku ora mi hunta esaki mi foundation ta keda un tiki mas fini riba mi kara, dus hopi naturèl e kos aki ta keda riba bo kara, dus ki mi ta hasi voorzichtig pasobra mi tin e primer kaba riba mi kara, mi ta hunta e voorzichtig, vooral aki nan mi gusta hunta kaminda mi ta pone mi highlight, sa ku boso nan ta mira pero mi mes ta sintié. E ta echt smooth anto e ta keda hopi fini e ta sinti hopi fini anto na mi cara tambe e ta haci mi cara dof sa cosa no mira e tambe via camera pero ami si sa di dje mi pasobra mi ta usa e hopi fares bia dus ya esaki ta echt one to buy ladies despues mi ta sigui esaki ta mi foundation di. NIX, esaki ta total control, drop foundation, anto esaki mi stim mei pasobra umm ke mi por bisa di e foundation aki ma kai cumpre dus mi a usa un par di bia so anto mi ta haña cu e foundation aki ta keda bini un mata riba mi cara dus bo ta hunte pero despues ta seca anto e koi mi gusta den e foundation umm e colectie inter e foundation di e umm marca aki. Mane bo san sa, Stacy gusta hunta riba Stacy su man un par di druppel asiniki. Anto mi gusta pasa mi kuashi por mi anto mi kuashi preferí ku mi gusta usa di bushi brush esaki ta e kuashi anto ya bushi brush foundation bay sero sinku anto mi ta bai hunta tur kaminda mi foundation. riba mi cara. Awo mi a caba di huntra e foundation riba mi cara esey ke cuashi mi gusta pa hacer extra cu mi sponge anto mi ta spuit tubia. Mi NIX mata finish, esei ta nifiká di kon mi ta spuite pa mi foundation, awor ke ta un tiki mat, el a seka riba mi kara, anto p'e ya largu un tiki mas bon, dus eigenlijk pa bo foundation plama riba bo kara un tiki mas bon, anto e sponchi kita dèpè pa tur e plèknan ke kuashi a pasa forbei. He, so meesta ora bo ta kere bo ta hunta bo foundation bon pa bo no mira e lianan of e skeernan of un plek net chikitu e tin ku keda hopi natural anto p'esei mi gusta bai ku mi sponge riba dje anto p'e keda no e no keda manera un manera bo a buta mi kuater sinku la di foundation riba bo kara no ami ladies gusta pa mi foundation ta hopi hopi naturel anto e lianan ladies esei Sí, mi no kere mi vicarios, nos ta ban debe. Awor cu ma cabi dep mi foundation hopi bon mas cu bon. Mi ta spera bosaun ta mira e effect tambe cu prome cu ma cuminsa cu e sponge ora ma usa e cuashi so anto ora ma dep anto con e ta bira. Anto ladies un make up si bo ke e pa ta nechi tuma bo tempu tu kos ku mane nos antiano ta bisa tu kos ku bo hasi pura ta sali salu mane un sopi pura e ta sali salu dus un make up tambe ora bo hasi e masha pura mes sin ta pensa of tuma bo echt bo time tuma bo tempu. E no ta sali bon. Anto si bo keba bo beat bo face masha heavy mes anto bunita please dedica hopi tempu na dje. Anto mas bo hacié mas bo oefen mas lihe e ta bay dus e mester tuma wak bo ta tuma bo tempu pero e mester bay ora largo boso bo ta bini mas handig den dje pero por me bia cu bo ta hacié keda hacié please tuma bo tempu anto e cosa y bo ta mira como cara ta keda henter dia. Awo ku Makai pone e fondeishi ki nos ta sigui ku mi ke bai kontur mi kara anta woki. Ya, mi a usa e fondeishi rutina mi tin hopi varios pero esaki ta un ku mi gusta hasi kasi tur dia. Ora mi bai fiesta tambe mi so usa e rutina aki. Alein timbiá mi ta usa un otro foundation mané mac NC, numero NC45, e coló di foundation di me cosmetic tambe mi gusta usa ora mi bai fiesta anochi mira ma usa esaki e foundation lo tin aki pa bo sa mira pasobra esaki ta esaki ta un cu mi ta usa casi tur dia natuurlijk no cu un oogschaduw dramatisch asina aki cu ya rustige oogschaduw pero esaki ta un cu mi gusta usa entonces mi quiera deel e foundation cu bo snan. Dus black opel mi ta contour mi cara con esaki ta carro di black opel esaki ta scoor meestal bo tin cu contour bo cara ladies un tres color un tiki mas scoor cu bo mes huidskleur ta depende con bo tin bo ke contour e tambe so mi gusta pone puro un beetje bosan ta bay mira anto mi ta cu e mi kuashi. Pa mi hunta riba con cu mi gusta haci mi ta usa e buzi concealer bay nail zest e cuashi ki anto mi ta pone aki riba anto mi ta rustig mi ta tuma mi tempo anto mi ta bay contour mi cara.

E color aki Dios mi ta keda draai ronchi mi ta keda frega ke kuashi aki pa bo sa mira kon e tin ku drenta pa e liganan aki tur no keda mane bo ta mira aki e mester echt drenta huntu ke color riba bo kara prome ku mi hasi'e mi ta spuit atrobe e setting spray aki Todo ke kuashi ki no ta ya bo no por yega na bo na nishi a mi ta prefera e usa e kuashi ki tambe di buzi brush buzi brush su kuash nan ta hopi bon mi gusta usa nan anto esaki tambe mi ta sprite un tiki. Setting spray ariba antes ta kita pa mi contour mi na nishi pa mi por bin makkelijk erbij. Mi ta double check mi ta sòru trobe ku mi no ta mira no nu nia anto si mi mira mes mi no ta mira wor aki mi ta bole kue mi kuashi mi na esaki mi sa ku pasanan ta mira e strepi mi ta bole. Pas'e, boso e niñanan mi no ke mira mes. E tin ku drenta, drenta ègt, e kolonan tin ku drenta otro. Ya, ladies, awor mi ta kla. Ke skur awor ku mi ta sigui pa highlight mi kara, mi ta sei esaki ta un preferí di mi, ku mi gusta usa. Dageliks creme mi besh esaki ta di LA girl concealer e concealer ki mi gusta den un mundo tur e colornan mi gusta nan pasobra mi usa na mi clientenan nan cara tambe e color ta echt perfect anto ta dek bon anto bo mes te buta hopi di dje dus asina e mi ta hasi cune anto awo mi ta dice te pe. Bo kuminsá hunta hopi dat kan, ya ok kan gebeure, pero miyon bo kuminsá sneaky anto je kan altaid bobo buta un tiki mas derbij or si bo haña ku bo mester highlight un tiki mas. Esei ta foral p'e beginnersnan ku ya ke hasi koki, ke kuminsá ku makeup, kuminsá altaid dèp un tiki antes bo ta wak ku bo mester hasi òf no. Asina aki, pasobra mi ke highlight e kamindanan aki, mi ke un tiki mas kla riba mi kara. Mi ta kue mi sponge anto yore mi ta bai dep e highlight, anto esei mi ta tuma mi tempu p'e.

Despues bosan ta mira cu m'a caba di highlight, bosan ta mira mi cara, ta wor cu m'a caba, mi ta bay usa di black opal, esaki ta number cero dos invisible blocking powder, e nomber ta bisa bo caba, e poeder aki mi ta hunte pa ora mi caba cu mi contour anto cu mi, ya foundation, ta prome cu mi sigui. Di contour mi cara cu puiru. Eri mi ta cu e wash ki. Anto esaki ta busy brush tambe di busy brush stippling bay zero dos. Anto mi ta cu e blocking powder anto mi ta depi den e puiru. Anto mi bo ta mira tur e puiru ta bay overal. Anto mi ta keda sa sneaky depi riba mi cara. Esey ta pa mi block mi contour anto foral e highlight di e e highlight di e ehm e sun cla riba mi cara. E pudi ki tambe ta pa hasi bo kara un tiki ya mat, un tiki puiru ariba anto plus pa no laga bo kara lombra, plus ta ta si for foundation tambe un tiki mas ya fini, sa komo i por splika bo sabe koe pero manera bo tabata mira hogi kuma kai tepe bo ta mira komo mi kara ta fini fini. Zeg maar. Awo ku mi a kaba ke blocking powder, mi ta sigui di contour mi cara. Anto esei mi debe usa e color di Kikki Milano, mi ta usa mi bronzer powder promé. Anto ahora mi ta pone mi cuashi. Mi cuashi mi usa e brush tambe. Anto esaki ta yama Teparit Highlighter B11. Anto esaki mi ta bronze up. E prons a powder mi ta usa e kina nan un tiki pa prons y camina nan cumi ke un tiki de powder aki ariba. Plus mi ta usa e nan mi nan nishi tambe. Despues ki mi ta haci ke cuashi. Mi ta kue, anto mi ta pleche esniki ta mi metodo ku mi ta hasi tur bia, anto mi ta kue esniki hunte puro, anto sòru pa use aki nan ahi pa seri. Asina aki. Ora mi caba cu e bronzer powder aki, mi ta sigui cu mi Morphe palette, anto mi ta usa e color aki, e Morphe palette aki, anto mi ta sigui cu e color aki, e color aki ta un tiki hopi mas scur, anto pasobra dicon? Pasobra mi truke pa e contour aki naman bin sali hopi na cla, dus pa bo mira echt mas di mi contour riba mi cara. Anto esei mi ta usa e round buffer numer ein numer un sinku sero sero. Asina aki despues mi ta sigui ku e mesun. Palette anto esaki mi ta usa e color aki anto pa mi puru mi nanishi tambe un tiki. Awor cu mi a caba cu e puru di contour anto e ora mi ta sigui cu mi banana powder E poer aki mi tin hopi largu, e ta bai hopi largu mes e poer aki, anto mi stim'e pasobra mi ta usae hopi varias bia ora mi highlights mi cara hasi mi cara un tiki mas cla, anto despues mi ta pasae un tiki keda depe, anto pasae forzichtig pasobra precies n'e pleknan ku bo ke anto kaminda bo a highlight bo cara. Entonces ni aquí mi ta laga e bake un par di minuut, un minuut of dos minuut riba mi kara, entonces despues mi ta kita un beke cu e cuashi. E banana powder mi ta haña e la bake bon. Dus ki mi ta hasi mi ta poi mi kuashi esaki ta mi kuashi an den voorzichtig poko poko mi ta pasea sin aki despues claro mi a caba cu e foundation he mi puiru mi blocking powder mi banana powder awor mi a gion tigi blush.

Plus mi ta bai ripití riba mi blush ku mi hasi wòi mi ta uza di kiko milano mi ta uza e koló ki bunita ta mi blush e ta anto e ta yama color fail sorry e ta yama color fail number zero seis. Despues awor aki mi ta bai cu esun cu mi gusta di mas tanto na mi make up te highlights. Awor ki awe mi ta bai usa e over shadow de balm. E over shadow ki bo mes ta hopi voorzichtig cu ne pasobra e pigment di e coki ta hopi ya bobo haci mucho tambe di mas anto e no ta keda bon.

Mira aki nada na mi cara. Anto mi ta cuminsa highlight anto mi ta keda fregue te ora mi haya cu e ta bon di highlights anto cu e purio no ta keda manera di un coco bo ta hunta manera di verf. Anto awor mi ta bay hunta ne tur e caminanan cu mi ke pa mi ya mi cara lombra cu tin un tiki glam look. Awo ku mi a kaba di highlight mi kara mi ta spray e a matte setting spray esaki ta mi di NYX anto mi ta hasi asina aki kuné Y a mi sa cu mi make up ta keda henter dia bon. Ladies esaki ta mi extra foundation rutina y ta spera cu bosa a enjoy e video anto cu bosa a leer hier en dar some tip and tricks anto cu bosa tambe lo bay purbe anto ya bisa mi. Ègt, ora bosan kai burbé òf si bosan ke sa algu tambe di e makeup aki anto ki mi a usa na mi lipstick òf mi oog sari bosan pa puntra aki bao nan den comments mi ta hopi kontento ku bosan a wak mi video awe anto mi ta hopi kontento ku mi por a share e look aki awe ku bosnan mi ta spera bosan ta pasa un felis siman anto mi ta mira bosnan te fohende week djaluna atrobe. No lubida di thumbs up, no lubida di subscribe, anto hopi danki un bia mas di wak mi YouTube channel. Bon te otro siman. Ayo!